Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Erokamana ahinya. Ing'e ni nyaka wachunge nikech kokalo kanyo to nitie joma bei moko juok ginyalo donjo. Makoro en mana awero mama tiene na nyaka. Jipigeni makofi. Onagi eh. Onagi ah. Ni jabati mi high five. May high five. Kuneni wamor kanyakla. Kuneni wamor ang'owa? Wamor kanyakla. Ah ah, uling aling anyaka wach ni mose kor kinga oduondi. Wamor! Wamor. Okay, kwa namba chon. All right. Eka jo Chelsea yeka. Podungima. Podungima. Ha? Un gi ng'a? In kendi. Haya, eke jo Arsenal mane iye ka? All right. Aha. Uh -huh. Haya. Jo Liverpool mane iye ka? Aha. Jo Man City mantiere iye ka? na githodog aya eke jotim kubwa mantiere iye ka manio manio manio manio gini wasekawo donge ah, in fact juu ya hiyo story juu ya hiyo story ere nyako madwaro ma

unashika sawa idwa make idwa mako bol ni kibedo koso kichung ichung ha haya in ready amie amie to koko mako wawa mie dong

Bas, opak ruoth. Ruoth opak kendo. Yes, an gi weche mathi. Is. Ada wuoyo gi wanadada. Jo wanadada muneno kar ka gi joma long'o seriously. Awapamne uru wanadete. Nyaka winj kupamo motegno isi. Bung'ega ni wanadada gi gin jok moko mino gima giseyi.

Temane ni stop no nyisi ni stop it. Ni mi nduoro wi ni yuori nyisi ni stop it, ti stop. Stop it no tiene ni dhi nyime. Hey. Yes, aneno ng'ato kacha yawa ndugu. Owadwa mokulo wiye piny morwako kitenge. Wuod wuora nyini chalna gi ng'ama ng'eyo. Ba chung'ane matin. Chunga chunga matin wuod wuora. Ya. Om, nyien chal na ng'ama ng'eyo ba. Omera nyien moro chanda lo moro dala. Eh? Akia ni bedir na go koso. Ko eh. Dogi bedo ero kamano wuod wuora. Koka mineni thaga lo ni ta nyathi kich ma onge minwa ta onge kata wuonwa. Osechanda ndo makia na timra nade. Ithaga kia wang ka wang. Because I'm a total ginene. Ofan. Ok amor gi wachno. We nyiero, inyiero to this is a dead serious matter. Ya wasunge be mane walo ni dead serious. Bas, adwa dok kuom joma eh, pok atiyo kata gi wanadada. Jo wanadete. Wachne fwana uru, fwana uru no sana. Iluongo ni Osana Jager, Osana Omwami. Ni pastor luongo pa, eh, gine ni Osana no Omwami ka gima Yesu, Yesu en mluya. But wan gi moro bathe ka. Yesu dhogo dhuk. Yesu ojony. Lakini nowacho nobiro biro kaka jakuo. Koro ok ung'eyo. Koro pod an mana kuom mwanadada kacha. Omera mwanadada ka koro muoch osaso wiye otwo mana ni ok achak achaki ok achak achaki ng'ama nokela mochuog nyaka wer ng'ama nokela nyagi ng'ong'a ng'ama nokela nyagi ng'ong'a ng'ama nokela nyagi ng'ong'a iwinjo nyagi ng'ong'a nyagi ng'ong'a gima iwinjo chako no kibi tieko miya miya nyagi ng'ong'a dweche e kama lweta chandore ni ng'ibna kuma lweta chandore ni kama lweta thagore madi ibiro yudo nyagi ng'ong'a ka koro chur gi misigo nyagi ng'ong'o yieng' chuth nyagi ng'ong'a ndeso eh, iwacho gi chunyi to nyagi ng'ong'a manoko manoko chako chake nyagi ng'ong'a bang' mano kok udwa pango nyithindo sitea kes donge uidho sitea kesi moro ka madonge kosawacho marach yawa ung'wonna Ee, lakini adieri to sum, adieri kuon bel, iluongo ni adieri ng'ong, adieri di ng'iny, mana paka adieri. Ji ok oheri lakini long'o, adieri inti ber, tho. Ee, osekoni ok ochak ochake to monuo mopango nyithindo ma yawa. Aduogo ir joma chuo, usenyiero joma nyiri ahinya. Chuo ma koro ineno koro nut ka ma koro ngino gi. Ng'ama dichuo many pesa ni, nuona ni many pesa ni. Kionge gi pesa mero chai. Isiko mana mama ni dwa mama ni chingma boko go gi rungu. No chai oko chai ionge. Dak wach gino motegno. Ionge pesa. Idhi wuoth ka oche ti iwinjo ka koro ng'ama ni pesa ipako, eh? ni muneno ochung' ka ni ma wuon parwa muneno chung' ka moteno batha ni ma ma wuon nyithinda ma kata ka kuru nena pichni ka kuk wuora wuora ni wuor ma e chuora ionge pesa ba jaodi wacho ni ma ng'ama dakgo oluongi ni ng'ama odak go iwuon ijakwath e dalano ing'e dong apeny niya dala ma in e dichuo tiang' luongi ni ng'ama dak go iwuon inyathi kich e dalani eno ka gima osiemo ni nyathi moro adak go ka ma e ng'ama dak go nyithindo bochayi ma kata yisni yadak ugomne chuor ng'ane kom Nyathi kuong teng'ore ma an dong' nanyise nong'iew na buk to dagi an muketo gi wuora wuora koro dichwo many pesa katieko to koro atieko gi waduto te ee wach ni piny agonda nwana ni piny agonda Piny muneno ni gondore. Useneno ng'at moro ma en osiko mana ni an kapod en kijana, an nyako man gi nyathi ok anya kawo. Nyako mosenyuolo ka kawo. Osungore. Sani okawo dhako man gi nyithindo eh. Kendo pako. ni aye nyithinda go to long'o kaka maduong' no okaka rieko na ndi nyithindi long'o nyithindi to in mane koni dhako man gi nyathi ok ikaw dong niwacho ni dhako man gi nyathi ok ikaw kawuono ipako ni nyithindi long'o iyudo nyithindo ang'wen set In itimo itiyo matich mathis ingeso mar abich. Kaso kawuono tipako ni nyithinda go to longo kaka mathis no to kaka rieko na tete tete. Rieko ni mane we tugo gi ji. Koro ng'ama di ng'ama di chwati mang'o? uchacha kulundeng mano dong ne wache kalo joma nade ni jogi ok ni serious eh, hao eh, omera joka tieko ya wuod wuora gini mit na nitiyo kwa nade manga manade

ma dong president ma US cha to kare robonde gi dhiga mabor omere miya we gini bwana an koro kisemiya dola what can I say

Erokamano. Joka Nyamun tie. Opak Jehova. Opak Jehova mar ariyo. Opak Jawar mogik ok achak anuo. Jawa Jawar na kawa pak donge nikech en motayo wandalo duto donge koro pake mogik opake. Eh, ma koro e VIP. Iluongo ni very very important people. Kasto wadhi e VIP. Very important people. Kasto wadhi e IP. Important people. People hi. People udhi nade? Hey people, unyiero moyo kata jo VIP pia. Wenjo show ma. Inge an eh nyiri becho ka ladies hi. Mwa, timi mwa. Omera we bonjo koda bwana, I'm talking to ladies bwana. Ne dichuo ka poni ngini suchi otherwise kae ni kawe nyako majaber. Tidhi nyuolo kikisande nyithinda sai. Kik idhi inyuom nyako machalo kodi isandgo nyithindo kayiem nono. Wawinjore. Wawinjore. E, ing'e ni wiyi duong' tibukri idhi kawo nyako ma wiye duong' imiyo nyithindi misigo mok mage. Kiduong'e ni nyathini jaber. Nyathi chieng' monyuol nyathini nyathi ma jaber iwinjo kinyise ka gik mamit. chuchuchuchuchu tulu tulu tulu tulu dogine nokataka jibwonjo kae achuchuchuchuchu kendo madire mala chuchuchuchuchu nyathi ma suche rach kia kia momiyo ibwogogiga agigigigigigigigi wagwagwagwagwagwagwagwa ne bende akwerou kik usande nyithinda sayou ne Nyathi ma be ng'e ni jok ma suchgi richo kaka bedo misused to oko ka. In iseneno ga nyiri moko ma gin e group moro nitiere ga mana ng'at moro mago ga picha. Ok igo picha ni ng'ego picha suchi rach nyathiwa. Suchi rach en mitiyo kodi marach. Itiyo kodi marach. Wawinjore. Eh, Dr. Shemra kewachane kanya. Daktari. To nang'o? Intie. Organs tetetetetete mane del kae ni neno ni weri gi chunygi nigi ang'o ng'ae dhi e lak. Lak ema ne yiero. But aheri ero kamano itimo tich maber. Eh, ki- kiromo gi dakteche moko ma deal gi circumcision gi. Nyangi. Kwerna gine gi koso. Chieng' moro adhi osuptal, adonjo osuptal to aneno kondik kamoro kanyo ni kidney major surgery. Ondik kanyo ni operating heart major surgery. Ondik kanyo ni operating eye major surgery. Kasto kwabire circumcision nyange kato minor surgery. Ay, minor surgery.

King'ad to ni minor surgery. Yawa, ing'e niya, gima chalo kidini, kidini kapo ni odhi ogol achiel, inyalo survive, donge? John kong'ade modhi marach, mong'ade. Donge ng'ano ruma ruma? Kasto king'ado John tiluongo ni minor surgery, atamora, atamora kabisa.
So I want to introduce uh, Snyder from uh, the Presidential Clinic in Kenya. Please just come. to also wacha si tumeita wanaume sana ha? Men, are you happy with what you are seeing? Be umor gi gimuneno? Koso wakone osomnwa gima ni chien kani? Wakone ero osomnwa gima ni chien kani. Asom lokri aloka tisom ni e. Ah! I'm also, I'm also Yes.
Time kama.
Kama ne?
Eh, hey, tim kama. Ah, kidwa ni gitim maber. Ng'i jabathi tim ni. Eh, ng'i jabathi. Smile kode. Eh. Watch kode. Ihero gimi neno koso kihero.
Do you like what you are seeing? Uh, kiromo gi ng'ato yes. king'iye ang'o mikwongo neno
wow. lake donge to Wawachoga ing'en ji mang'eny oweleke gi ah ok adich go otopi we aweya to en gima inyalo loso i- mondo ismile nikech smile e gima ng'ato okwongo neno donge Yes. koro sama ismile donge okelo appearance maber ogolo face ni maber e gima ng'ato okwongo neno donge koro wan wa Loso lak. Kibed gi ng'ama maybe noyudo accident, lake ne nowuok, to piny otame eh, atimo nang'o? Ng'ano duoko self esteem ng'ato chien donge? Koro at uh, Dr. Shembra Kewa Dental, you can come, we check on you, we give you some reviews donge kasto wakonyi mondo at least you get something to give you a self esteem donge Jomoko nonyuol to lekeni ok alde ni wani lekeni koro kata ringo kichamo to ok moke. Ok no ringo ok moke. Inyalo biro tiketo ni braces to lekeni joni bedo maber donge. Yes. Koro wan wan Lang'ata Freedom Heights kacha wakawo insurance karibu te, wakawo insurance ma gin NHIF, wakawo cash And it's negotiable. We ka ni lack gimoro expensive, onge expensive, love yourself. Donge. Ko ki herori tibiro to aneni donge kik ibiro to ywakna ni yawa mae gi man go wanya konyre nade donge to kibiro to wakonyi donge e koro wan lang hata freedom heights meza na in floor yes. kibiro kata kipenja watchman nipeleke kwa snyder pale eh. okeli nyaka kamantie donge to wakonyi Eh, koro ung'iso osiepe u colleagues donge ha?
Mar clinic koso mare? Okay, amiyo na.
Ha? Eh, sa, amiyo. Mar clinic koso mare? Aya, mare en ndiki? 0731.
Yes.
E mara.

4624 or Arwako Dr. Shem Dent wele ruru kamano. wow.
Ler ma kidonjo tisechango dong. Idonjo adonja ni ila kamoro ne oh kare ne ne en koni koso koni kata in koro laki kia laki mane rami. Let's give a round of applause to Dr. Shem Rakewa Dental Clinic. Oh, wow, wow, wow. Beautiful, beautiful. Giving you the best services that you've always wanted. They start from tooth whitening, braces, tooth decay, root canal, any form of dentistry. And of course, Ng'ato nyalo penjo ni nyithindo bende inyal thiedhne gi lekegi. Joma dongo it cuts across all the ages. So long as ni ng'ato lekene nosetieko mukore moti mago koro inyal losi. Kata idhi kanyo kionge lekeni piero adek gariyo te they can be fixed and you live with your permanent danger. I don't want to waste a lot of time. I want to introduce our next comedian. Put your hands together. Give a round of applause for the one and only

Eh, Jothurwa umor? Untie? Uil? Eh, an gi nyinge mang'eny kabisa nikech gin mag manyo mogo. Koro ibiro yiero minyalo luongago gi sani wabiro nyiero donge? Eh, ma ing'e ni miyo ji nyiero chalo boxing. Eh, anyalo miyo unyiero muywagi makonyigo kata unyalo tamuru nyiero mane maywagi seno kaka baba timoga mare cha ma ma koro anano kadwa timo mana an godo chuth e konuru jodala Giywak kabisa, giwacho ni wan jo Nairobi ok wamak simbe gi ka gibiro Nairobi. Kon giuru ni ok wabi mako. Kendo pod ok wabi mako nikech ma ok gweng' mipori apoya ni ngenge ngenge wuo ni kiateka kiyawo ni an otieno wuod okoth. Oting'o gweno gi bando monego regi to kama dage kata masin mirege onge. Giwe powa ka gipwano. An romo gi jodala nikech jadala kiromo kata mana chuny town ka a. Jadala moro amora moromo kodi gi nyako. Ok odwa ng'e ni mano ng'a kata jatendi, en osechako luonge ni semeji. Sana sana ka nyako nokwar, ka nyako nokwar, ong'e mani mano nyar Okuyu. To gikia ni tinde nyaka Kisumo kata teng' nyiri lande. Jo- Joluo, ah, gidhi marach. Iroma roma gi ng'ato chuny town ka, to in aina gi jaberi, ok kata jaberi, colleague ni mitiyogo. E jakom ka kori nigi colleague kamane. E, tipo mako en osema donjo kuomi ni ai e, Jakom semeji ai, semeji umelinda huyu mtu semeji, village yetu yote imeleta visaya ya rambirambi kaso giketho ga nyaka budho giwacho weche moko maricho richo moko ber semeji e, Jakom Musa kendo Semeji kitambo mkono yake ilikuwa ngumu. Hapa hizi jakom. Hapa hizi podi na APN. Ka mana kaka ge wacho ka a. Oromo kodi kata ni wuotho mana gi koligi ni esa eh, ka kunge duong' cha. Eno eh, chaka chaka wacho weche maricho. Eh osuko. Mae marite. To mano koligi ni mar tich. Magara Sandra maduong' kendo koro kubed maduong' nikech gik mwacho dongo moa kata Sandra no wuon. Ahero jodala nikech gimoro achiel. Dala ma famili mar joluo nitiere ji abich. Namba achiel e nyuola moro amora kata obed anyuola mane, ng'ama ok inyal koso en ja kanisa, jalemo. Ok ibi kose kata mana e dala ma ji mere mi osechanga jalemo. achiel nyaka iyudi en kuromoga kodgi chieng' krismas ji nobed abeda e tie yien kacha go mbaka to kelne emergency yawa joka wang' gi tek nyathi oringo obiro kama ji obede piny niya yawa biuru junia onyumore nyuka jalemo chaka mobede kanyo iwinjo niya miuwe ng'ulam ila glas ogore piny owuok e lwet ng'ato miuwe ng'ulam yaye ok yuaye kata mana glasa gi komoni kuka ji ochak lemo mar ariyo Jakong'o ok ikose anyuola moro amora. Jakong'o kata obed mana anyuola mar jokanisa, jakong'o achiel e, lakini jokong'o moro waga nikech gin ema giwacho adier. Ng'e nokudwara uwacho ni amadho kong'o onge nikech awacho adier en gi chupa mar pini to chupano onge otas moro ma ing'e ni chupani en mar pi mane ten gi pi moro ka Krum en pimo krum, orumo tijase, orumo tijase. Jakong'o mane anyuola kik uwe gi nyithindo, en kiwe gi nyathi uduogodo ka nyathi omer nindo osiko mana ni abisebilo ma kom ma manyien ago Nairobi bisebilo divine ma hey! en inene chieng' modonjo dala chieng' mowuoke ging'e ni kaka nodonjo od madhe kocha to lemne kata simba ne ok odonjo ng'at mar nyuola waya ma digital eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. waya ma digital en ong'eyo eh, oparo pile ka pile wiye wil kodi Ee, to odaye ga nong'ega nyaka sheng' gine ma gigemo ga ka. En ok okosi anyuola mora mora. En oro maroma kodi ti jakla sabiro, thima jakla sabiro to oromo kodi ni ai, omara iwuod ga ni an wuod John. O isenyombo. Ya wat o, gin gi penjo magala gala ka inono ka kunda kuruno. Mane ka gitimo nwa e gweng'. Koro kitimo makosa ni ok ikone ni pod anyathi sikuli, ikone ni podi. Wadhi ma mbele. An gi nyako moro Migori koni, anyalo gamunigo. Ng'at mar ang'wen en yoyo. E, yoyo en en obiro ga e gweng' kotweyo misip kata en en gi misipe mang'eny e anyuola molo ji te. To long pok notwe malo ka a. E, en odonjo ga to chako organize thum. Penjo ma en go gin penjo mag dongruok kuro mokore dala. Gin ma giwacho ga shenka. e eh, udae nade ka gino mari tise keto thum dala ka ng'a timi a ah, unu nuse tisa ne udae we wagura ga thum ni donga ng'a to biro tho kata dala ka mbele wachaka chaka go thum sane ng'at mogik ng'at mogik e anyuola en nera en to kunya kose e eh, a jothurwa kubedo nerni akikwa bede ka nerni ka en gichiko gin ka gilain achiel sasa moromo kodi dala E, disetieko disetieko dadok kodi Nairobi koro tieki tieki mondo imanye uro makwariyo mato titim ang'one ah, ruoth biro gwedhi dhani gin gi kisungu moko mibago achiel achiel take it from me In fact, you can take it to the bank. Listen and listen good. Ah, gima mora gi joluo en ni wahero nyadhi. E kendo tije mwatimo gin tije mwasomo. Makosa ni joluo riek te. Makata ng'ama yudo di, yudo di strong. Koro iyudo ni idhi ilande tich, idhi ilande tich mok chal kodi. Tich ber gi duol. Hey, tich ber. Rach ahinya ka in lawyer. Uh, you are Sana sana joma koro ketho kar duol ka a jowa maramogi. Eh. Hey. Ha, jo king'eno dakadaka ngima cha kabisa. E achiel achiel. Eh, an go sieba moro makelonwaga lendo marathoni. Koro chieng' moro adhi lime. e tara nyise ni ba asetundo e, e osuko itundo kanye osuko itundo kanye akoni aba ah, asetundo ane stage ka e bas bathi kanyo idhi neno muchari moro mochung' kanyo dhi e tiend muchari kanyo e muchari no mar George ma owadgi notieno man California nyamin geno koth man Ibili jakomo kaduong' e anyuola no bikawa Rafael Gazuku be chieng' moro adhi limo ka nyathini otieko klas aboro koro nyathi okelo report form Rafael pod mana Rafael nyaka e ot duol chawo nom koni okawo report form mar nyathini abedo ka chembo bedo ka okawo report form amako kede mako kede mako kedi mar wuoda kama yudwe nyathina neno kochamo kanyo kwano e plane Ah, Kiswahili togore piny mani wacho ni mtu ameanguka mobimba. mm, aotindo ah, kapuoyo. Hey, eh, akwere ni ah, ba ba ba weri gi nyathino osekalo. Nikech nang'e ni koka kwere mbele kanyo. Odhi cha ukono nyathino ni abise nge jothum adek manyien mapado gi liet. Awacho ni ato nyathi gi jopado. Joma chuo. Adam your advice. Ang'e ni yawuoyi ywak ni uchumi rach. ni koro kidwa tero nyako kama I hand ka pesa ni tin, ter nyako e hotel ma e, e bama I hand to make sure ni kete but speaker. Ineno kaka wuo Migori otimo cha, mano strategy but speaker ka a but speaker kanyo kisekete nyako jakom winja kwali gini kiseketo nyako but speaker luongo kongi moro amora mini madhono osekele mizinga en ok omadhi donge e ama joluo to kong'eyo gi konga gi bat we atiya tiya kodgi we awachi ni okel kata mbo kamadhe we awachi ni okel eh, yake kuya nyakuro miro kamano ero kamano kuom wacho no kata nowuog kuoma dokona naduok mwandu ka iluongo mana kuromno koro ing'e ni un e kogo ka a Kuruno tem kurunia. Baby mimi sikujui. Unasema? Umesema niongeze? Imedomo na jase. Eh, baby nataka kuarana. Unasema? Mawango mer. Jonyuol modak Nairobi ka wakonuru nyithindo kamwa tiye. En gi marach kabisa wadadak marach. Eh, ng'ato wuok e tich gokinyi to duogo gotieno ka nyithindo nindo. anadak gi nerwa moro gomongo kaka biro hasol mokwongo Nairobi for two good years akia kama ng'ani tiye nikech owuok gokinyi ka gweno to duogo gotieno ka wasenindo ok anenega ma chieng' moro ka koro adhi university ayudo helb awa helb ya jowa ah, mano ah, en man echa kama joluo bede ji osomo te ah, eh, eh, ah. Ero, elbno. Koro ayude, ang'iewo wuoche, sukari, mukati kod gweno. Kakalo baba dogo kacha, ng'ato deya. Mokawo gi ka pe. Koro achiewo gokinyi, amulo ng'uta, lit mapok odwarone, ng'acha nodeya decho, bosedeyi. Ng'ato osemaki mowe alama e lwele mbika, e, ng'uti ka alama odong' mag lwedo. Ah, udak kuonde maga gi ee. Onego ubule ma dichiel one ng'wech. Amulo amulo ng'uta kama tapoka nerwa wuok e ono kodhi tich wuok ni ai wuod nyamera. To ang'o ma itime ng'uti kanyo? Nia ng'uta moro lit kama tin nera. Ni ah weri gi ng'utino ang'e ni denyo donje jikon los chai mondo wamadhi. Ka donje jikon tayudo mkati gi sukari machal gi macha kabisa. Sama ng'acha ne deya, nitie kaka nadiyo mkati cha slice moro madiere cha nika nodhi opinyore machni ai koso embe kambi ne mar mkati be nodiyo mare lakini it's okay weya weraga weya kamano watieko madho chai nera chak biro nania e eh, wuod nyamera ya kawuono adwa triti donje jikon kacha cha ted gweno Ka donjo kacha odo ka en gweno ma onge ng'ute cha. Iluongo ni nyasuri. Nyang'ute. Ero kamano nyambita. Nyang'ute. Kare apenjora ni to ai koso gwen ma nying'ute gi yudo gi tek Nairobi ka kane gi ga sana. Koso min mano nyuolo maracha e min ma. Oh, okay, it's okay. We are tida tida gweno wacham. Atedo gweno wacham watieko. Koro mwatieko chamo gweno mwasejier ni kibwe. To nera nabiro na gi wuoche sharpshooter. E ndigi yarwako gi ka a. E to kora ni wuod nyamera kik idhi e college man no kang'eyo ni gimoro e, e wuoche. Ai. Aso lweta e wuoche. Ayudo receipt mondike nyinga gi signature na manyoro mana ng'iewe go cha. Tapenje ni to eh nera. To ang'o miyo gik mane chako miya ka gokinyi chal mana gi mambe nan godo nyoro to nomaya. e kaka obwok owacho ni we nyamera in ema nade inyoro akoni nera donge an to dak ni go koko ni nera ideya to nera nago koko nade nang'e ni nemideya sadi wuod nyamera kik ichak ing'ad kanyo kendo mane ofisa thank you very much osuko supro sekeja setting thank you Yvonne Chale, wapi chupa? It's not a follow.
Imagine

Ando koro aloke aloka gi dholuo. Monge monge monge.
Donge kamano.
Monge. Anyisu gima owacho gi dholuo eh, donge. Eh, eh. Shofko ni nochak gi ng'ama iluongo ni Dr. Kennedy Odede. Yes. Dr.
Kennedy Odede en ng'ama odongo e Kibira ka notin kabisa kuma onyuole e Kibira. Ma Nyasaye nokonye moyudo scholarship modhi Amerika. Mowacho niya ok obi chamo pesa te Amerika. Koro duogo Kibra. ema koro chako e services ma koro jopiny nenogi. Wan kamoro amora jodalawa, wan Kibra ema ne wachake, wan Madhare, wan Kawangware, wan Mkuru, wan Omabei, wan Migori, wan Mombasa kamoro amora, wan Kwale, wan Kilifi. To an munena machung' kani an makoro aran sako. Digeni onge jaluo mosechako ga financial institution moendelea. Donge? e, to koro ma e osebedo higni auchiel mochak gi Dr. Kennedy Odede. Ma e sako ma jaluo chako to wagombo ni mondo ndagi te odonje e sako ni mondo wadongre uru kamoro achiel. Uyie donjo jodalawa? Uyie donjo? E, ma e sako madhi mbele to kendo moyie mondo okony ng'ata ng'ata mondo You know, we ujijenge na Shofco Sacco, idwo gedo Shofco Sacco ntie, school fees Shofco Sacco ntie, idwa timo ang'o e ngimani Shofco Sacco ntie. Koro wan warwako warwakou kuma Shofco ntie. Shofco e organization mokwongo simi mokelo aerial piping e Afrika mzima. Wow. Pi ok kal piny, pi kalo malo. Wow. Pi kalo malo e slums te. Koro an Dr. Kennedy Odede omosou uduto dohero ni mondo obed ka yes. Lakini ohonge is outside the country but ang'e ni the next show ang'e ni wabiro kele kae mondo wadongre uru kanyakla onagi wan wago nwero kamano maduong' weuru we let's partner together so that we can help our people do kamano hero uru kamano nyasaye mondo ogwedhu asante sana thank you so much let's appreciate uh, uh, kapok iwuok how can someone join the circle Wonderful.
Yes. One, kaka shufku sako, okwado nyanyasa u kaka banks or any other financial institution nyanyasa u. Registration fee is only 500 shillings. Nikech ngene wachako sako ni just to bridge some financial gaps in the informal settlement. But now wase open that bond to any other person. Koro ng'ata ng'ata ibed ka in gi jaodi, in gi nyithindi over 18, in gi biashara, inyalo donje isako ni.

Wapi makofi ya Minjaki tafadhali? Let's give him a round of applause.
Uh, na gentlemen and all protocol observed. In the front of you, I, Mama Jackie Dakmala Tokde. Pakuru Yeso, Pak Yeso Ruot, Nejo Lemba Maneka. Kapag umiyo, gimawa siya, kabinuwa yun. Hmm. Nejo Lemo, maneka, jaduong Cardinal, daktari, nyasaye mondo gwedhi, gimetimo maber. Nithiedho na lak dichwo, To nodhi. Nyasaye mondo ogwedhi. Oh, achaka kawo thuolo arwako jotenda ma kanisa bishop bishop erokamano chunya mor gi joluo adwani mondo anyisu kaka joluo chal gi kitgi gi timbegi. Ywak mar ng'ama odhier opogore gi ywak mar ng'ama omoko. Ng'ama odhier iomo ka otho. Koro biro lelo ka ema chako

Loo dong nu. Loo dong nu. Loo dong nu. Ucham. Ucham. Ucham. Eh, imbe gimoro idi gidon dondi ni nawinjo ni poge to en machiel achiel ok iriw Jamoko riek mane gi pesa to migogo kaka migogo mane mbele ni ariyo gi ai magi riek ok nyath ywak ywak oyuma ka magi biro gi bag aruda to rudo Grace biro mm, mago bodonje

Ae tho adier nyicho geno ru. Koro anindo. Koro luonge. Daktari, de nyalo ywak nang'o temane? Eh, temane. Oh, in pesa migolo 3004. Mage gik minya nyalo. Eh, Sorry, mori. Lakini daktari mora by the way, ok otam ng'ama dhako mondo lap dhoge kik ndong'. Kaka moro ber, olap dhogo yieni mondo ndong'. To kata in ng'ama dichuo oyieni we kora bol gini. Ng'ama dichuo oyieni. Mondo aketo jugu. Kiwinjo ki nyathi ma dichuo to jini kama otisero nyathi ma nyako. To intie kaka kori atelo biro ka. Ogo ogo lago. Tidware mondo item wuoyo, idware mondo item kuodho ne wach saidi. kama iwuoye owangla nigi wed sadek ma kisewinjo ka jowangla ochako to nyaka iwinj ni mano to jowangla thum oguro jara gino gini juogi
Barikiwa Studio. Yes, shikilia shikilia
jowadwa dichuo nyarwakori maber kama kobiro luwi sut mag rim kendo dwani mondo otim neno kendo imbi kasire jikoni chura pok owuoyo chura pok John pok owuoyo John pok owuoyo ah koro mi John koro mi John thuolo ah oche thank you so much ne onge lakini neno nosa dhi wuoye
ah akawo thuoloni makende jodalawa

to awasasande kode ndalo mang'eny to jothurwa numiya dichuo jokanyamwa numiya dichuo chunya ler uno chieng' oler lakini gimoro achiel kende madwani mondo ukonya uno chieng' to waro
wapi makofi ya minjaki

ile ingine sana. So we decided to make sure that this time we change tune and that's why we have a wiko. Are you already, are you all happy to see a wiko here? Yeah. Mko sawa, uko sambamba? Yeah. So we have a wiko, a wiko. Baba. Karibu sana.
Erugama.
Inade.
And my fine. Most jokanyana.
Amosu jokanyana muduto ute. Ilu unga uwenya pala. A wiko as you know. Mm. Karibu sana. Mm. Eh, gine joma rwako angolo nyake mudho. Pinyo lin pi. Wanjo juogi. Pinyo. uh, so awiko uh, karibu sana. Uh, ne ng'ama samoro uh, nena wiko for the first time okia the kind of music ma wiko timo inya nyisogi ni what kind of music do you do and why Um, mi nafanya afrobenga mm. ati mo sound niluongo ni afrobenga uh -huh. to um, aparo ni ok anyal wacho ni an makwongo kede lakini an machako timo sound ainano apart from rumba oangla hip hop rege a worldwide akilo sound miluongo ni afrobenga gona uru ero kama gona uru pige makofi gona uru makofi yao yeah. e koro nagi anan wuodu atemo kamano yes. ago ero kamano kuom support kamusechopa Kiwacho ni in wuod onagi dala ni kanye samoro wantiere gi jo county kaeri. Mm. Ehe. Wan wan jo Siaya modako biro modaro biro rongo. Mayono kumoro ni angaga. Jo Siaya modak diaspora. Ah? Migori uni ugere maka gimi kunye mula. so awiko Uh, thumi mokwongo en ohala koso thumi mokwongo en mane? Thuma mokwongo en Nyalego.
Aha. Yeah. Ang'o notimore e kindu gi Nyalego? Eh, Nyalego nawero wera thum mar Nyaralego. Aha. Eh, napako nyi Alego. Yeah. Yeah. Then uh, thum ma koro ji no obiro ji, wan gi Nyalego ka? E uriyo ga nado? Uriyo ga nado? Eh. Dumi Mane, what is your favorite song? Uh, ngoma ga te mitna mm -hmm. uh, ah, onge favorite song e songs ga yeah. giduto gichuoya wan gi thumi moro ka iluongo ni ohala ohala ohala what came to your mind mondo mi you compose that song because jogi oherega sana ohala na wero ka biashara na korona oketho uh -huh. uh, eh, mar oanda koro yeah. mar lewni mm -hmm.
koro kanye mana ywage oanda uh -huh. walala walala gole go, goyane mati goyane akapela

Thank you so much. Wapi makofi ya Awiko? Awiko ing'e ni sani thoth ji ringo kadhiya jawa kata benga kata thum moro amora mopogore gi mitimoni. Why did you decide to choose this? Eh, Nikech aneno komit sana. Donge omit? Omit koso ok omit? Eh, why did you ang'o miyo in nyiero mana maeri? apa ni kachung' kachung' kama anyalo nenora molok katimo gima ji timo Aha. yeah. So emomiyo ni amua mondo you come up with your Naamua own. mondo abed gi sound na owuon Yeah. to gima mora ni wasani osechako time bende Aha. yeah.

Magi ka chien te mikelo na wiko tawiko ringa ringa. Kelo na wiko tawiko dean. Kare momiyo kago thum. Mm. so uh, challenge mane mu experience sana sana in as an Afro Benga uh, nini sana sana a Luo dominated industry. Mm.
Gima timore ni chake no ero be ok ogima yot mondo mi be ji ng'e malong'o eh. ineno gima mora sani ka koro wanyalo were kama ka nwachako no ok wanyal were kama yeah. koluwore gi nyalego gi thumbe mokwongo go eko yeah. koro kama ochope mwadhire mochope agone nyasaye ero kamano kaka fans bokawe wow. lakini ok en gima yot wow.
yeah. and where do you see afrobenga going Mm, awe ne Nyasaye.
Eh? Iwe ne Nyasaye. Watatere mabor.
Wow. Yeah. DJ, do you have something for Awiko as we wind up? Let's do this, my DJ. Yeah.